Ɛne sɛ yɛbɛtena efie anyinam deɛ wayam ayi yɛn ani so. Ɛnyɛ fiewura biara na ɔkɔtɛ ne fie a ɔbɛte n'anim wɔ opue kwan a ɛtumi te otumi sɛ ɛyɛ kyekye kumee kwan anaasɛ meyɛ si aba. So ho woyɛ nipa. Na sɛ nneɛma bi nso rekɔ so wɔ abrabɔ mu anaasɛ nneɛma bi rekɔ so wɔ fie anaasɛ yɛne yɛn abɛtena fie anaasɛ yɛhu ne yɛn anka a, daakye daakye yɛba bɛyɛ nipa bɔnefoɔ. Ɛfiri sɛ wobɛgye adi sɛ bɔe no a ɛna ano wotee no wɔne a m'anim wo woka kyerɛ sɛ na wagye fie abio. Yɛ a ɔba ɔba ɔba ne hɔ no. Rasta boy bi no Wokodii three days, wohu sɛ fie a na bɔy no te. Wokɔ adwuma mu kodii three days no fie a na bɔy no te. Sɔde anɔpa wie anwummerɛ asi wo bɛyi sɛ wobɔ ne sɛ yɛ atɔɔtɔɔtɔ wo dan mu hɔ. Kyekyeku.
Atadwe. Fiewura, fiewura nyɛ yize o. Mo se bɔy no fie a na ɔte. Waba paa na bɔy no ahwe wo bɛ na awie paa gye akonwa paa dwedwerɛ dan mu asan akɔyi wo drink hyɛ wo fridge mu asue gu cup mu paa te yɛ nom a fiewura. w'akoma koraa bɛte. Ɛyɛ atwɛɛ, atwɛɛ, wo ba atwɛɛ,
atwɛɛ, na atwɛɛ ɛna ɛyɛ saa. Atwɛɛ. Atwɛɛ. Fiwura. Fiwura.
Sɛnea Kyekyeku ɛka no, to be frank and honestly, sɛ nneɛma bi ɛkɔ so wɔ fie ha, ne vagabondfing, yɛanfa y'ani anto hɔ ne yɛanfa nneɛma antoto yie a, kyena bi no, wote hɔ ne bi deɛ ose kane odwa nanka, tu no asi fɔm, w'ada paa nso na gu abɔntene. Deɛ ɔka ha na ɛsan hyem koraa sɛ ɔwe ɔbaa no wie na sɛ bia ɔkɔ adwuma no a,

woka asɛm na ne bo afu nso boy no obeku ne ba yi wei kura no yɛnwie ne yɛsa ne yɛsa yɛsa ka kyerɛ sɛ boy no wɔyɛ wii ni wɔsa wɔyɛ criminal yɛnim ɛ fie fiewura fiewura fiewura fiewura patro bra bra yanka nwie ma ho nyɛ hale ɛno ɛyɛ sɛ yɛde ɛno ka ho wii ni no wɔwɔ ka wii na memenka korɔ no okay ka menka zero ɔyɛ wanted koraa wɔ ne kuro mu koraa yɛ pɛ na kyɛ no koraa yi Efra mi patsɔ o o ma kakra.
O fiewura akyɛ akyɛ apue akyɛ apue. Wɔpie wɔni hɔ why. Nfɔ so ma ne wɔ hɔ wɔpie.
Hello.
Akyɛ. Ɔfɔ ayɛ kɔɔfɔ. Efiewura bra ne bɛ tie deɛ ɛsɔ soɔ na me o. Asɛm no kyɛ saa ne efiri etirim o. Mese bra fie sɛsi a me ofie. Efiewura wei no wo sɛ wo de wo mu ani kɔ ɔba no so pii a wo sɛ efiewura ɛmoa wo sɛ ɔba deɛ ɔba o. Te se yɛwɔ ɔba na se kikiki na abɔ na oku na oku ba boy no na wo sɔɔte no wɔn ne wohu sɛ boy no yɛ korɔmfoɔ ah. Na nti wo ba ba bɛ wo saa kwaseapani wei so ba de ato fie a. Na me se boy no yɛ krimina te sɛ wayɛ wanted baabi a ofiri ɛna odwa na bɛ se kumasi o. Afie wura wo bɛ dwa de sɛ. Nipa a boy no akum nyɛ nipa ketewa. Ɛno no koraa nna nkyɛ boy no san nyɛ wii ni. Boy no wia bɛsi wia yɛ bɛ kyekyere abɔ boy no ano wɔ nfiewura wɔn gye ndi. Ɛna ae efiewura te sɛ efiewura ae efie baako pɛ a wɔnya ɛwɔ wɔn mma boa no ayɛ dendeenden sɛ na nkyɛkyɛ mu nyina kompleni bɛtɔ wɔn firi wɔ hɔ wo na bɛka sɛ yɛ ɛyɛ kompleni ɛna ae efiewura na ae tɛnante bɛ tena ofie a bosome so a ana sɛ bia afe no so a wo ntimi nyɛ hwee ma tɛnante. Na me ma duane a me ma tɔ gu hɔ no na wo nom wo noa de ma kwasia pɛni wei no ɔdi na ɔwia wɔ sa

Ɛfiri bɔe no deɛ sɛ woma no wogyegye n'anim ɛma bɔe no sɛ bɛfie ɛfiri ahɔ ɔbɛ ɔbɛtɔ ofie yi o wobɛtumi fa tutu nsɛm agu n'asum atwa ɛba na ɔba abɛto no fie ha amena fa ofie pepɛ sɛ akɔ akɔtɔ ɛwie wonya nipa ɔyɛ ɔyɛ easy to convince sɛ ɛwɔ nsɛm no wommrɛ woka aketewa bi ana ne bu afu wɔn nsa ano adwuma soso ɛyi hwɛ me me deɛ bra yɛnka nipa tiri mmom haa na adɛn menya menya afrikani wo branding wei deɛ ano ɔdɛ mɛtumi asɛ wakyerɛ obi ma kyɛ sɛ

Bɛɛma bɛn? Atwɛ! Ɛka me bɔ no ho bebrebe nyina nti wohu. Daddy, bɛɛma bɛn? Yɛ kwasiampani wei.
Wɔn na wɔkɔfa no abɛhyɛ me dɛm a. Wɔn yɛ kwasiampani.
Hɛ! Atwɛ!
Ɛyɛ ɔsɛ mbedi wo ho agorɔ ɔn. Bɛɛma no ada na ɔba fie a meka sɛ ma no nsi efie ha no, ɛyɛ dɛn na ɔba fie ha? Daddy, ɔmmbaa ha bio. Wɔsan nya tumi de no akɔdane me mpa so, de me m'aduane agu hɔ, de asi gya so anoa ma no adi. Daddy, me! Hɛ!
Atwɛ!

ɛdeɛ na wopɛ a menyɛ ma wo ha akyɛ ɛdeɛ bɛ paa na wopɛ no fie ha menyɛ ma wo metɔ aduane ma wo ne fie ha mema wɔtale ɛsɛ
wɔna boa
ɛti animguaseɛ wɔ na wode bɛ fie ha bɛma wɔ yi hɛ
wo nsɛm hu na wodin hɛ ma meka kyerɛ wo

ma menka asɛm kyerɛ wo, saa nkwasea nyinsɛn no ne saa pikin abolo ba no deɛ menhia bi wɔ fie ha. Wote deɛ meka no? Ma ɛnnɛ nyɛ da a ɛtwa toɔ. Sɛ mehu boy no wɔ fie ha a, wobɛhu.
Woate? Ɛdeɛ bɛn nsɛm hunu no no? Ɔba basia kamakamakama, mabɔ wo ho ka. Hwɛ deɛ wogyina hɔ a yeyɛ yɛ ho na wosɔre a w'ano nwi nni boy wei sei, ɛnna wosɔre a wodi n'akyi. Ɛnna meka sɛ wei no yɛnka no pii, ɔho.

sɛ sɛ. Sɛ ba na ɔba ha no ne awa na. Enti wɔ ɔne atwɛn ne nka no to a. O ɛno ɛnyɛ ndɛ mmom but asɛ woahaha w'ani wɔ asɛn no mu so a asɛm baa nyabotere. Ɛfiri ɔmɛ pa. Hey hey hey.